Ähliňize salam dostlar! Ahmet Janatýar gepleşiginiň ilkinji sanyna başlaýarys. Üçin ýatladyp geçeýin, her bölümde hepdäniň her üçünji güni kommentariýa ýazan dostlarymyzyň iki sanysyna jaň edýän we beýleki dostlarymyzyň ýazan soraglaryny şol iki dostumyza soraýarys. Gaýry gatnaşyja bar-ýok üç sorag soraýarys. Bilenlere, ýagny ýekeje sorag bilse ýigrimi manat, ikisini bilse elli manat, üçüsini bilen dostumyza hem ýüz elli manat sowgadymyz bolýar. Onda näme, ilkinji bölüme başlaýarys. Mähriban dostlar, gepleşige gatnaşyjy adamlary kommentariýada telefon belgisini galdyran dostlarymyzyň arasyndan duş geldik saýlaýan. Ine kommentariýalar şu ýerde, şonuň üçin duş geldik, ine şujaňyz ýerden saýladym, barmy? Türkmenistanda ilkinji aeroport diýýär, ýöne telefon belgisini galdyr. galdyrypdyr. Şatlyk Tuwakaýew de, Türkmenistanda ilkinji aeroport nirde guruldy, ilkinji samolýot nirden uçdy diýip öz soragam ýazypdyr we öz telefon belgisinem galdyrypdyr. Şatlyga edil şu wagt jaň etýäs dostlar. Şatlyga jaň edýäs we Şatlyga beýleki dostlarymyzdan gelen üç sany sorag soraýas. Bilse sowgatlaryny gowşurýas, bilmese-de ýaryşymyza gatnaşýar. Şatlyga jaň gitýär dostlar. Ýatan bolmagam mümkin belli däl. Garaşyp göreli.

Kommentarlaryň arasynda saýlap jaň etýän welin siziň nomeriňiz gabat geldi şonuň üçinem göni ilkinji ilkinji bölümimiziň ilkinji gatnaşyjy hem Şatlyk biraz sen. Alo. Alo, gow. Sesim eşidilýärmi?
Eşdilýär, eşdilýär, arasynda çüýäp kesildi-de. Ýok, zyýany ýok, gül ýaly. Şatlyk, seret indi şu wagt gepleşigimiň şu täze Ahmetjan aýtýar gepleşigimiň ilkinji bölümini düşürýän we ilkinji bölüminiň hem ilkinji gatnaşyjy, gatnaşyjysy sen. Mhm. Şerti nä bilýänsiň, üç dostlarymyzdan gelen üç sany sorag soraýan, üçüsini bilseň ýüz elli manat, ikisini bilseň elli manat, birini bilseňem ýigrimi manat sowgadymyz bar. Awa, awa, aýdyber. Taýarmy?
Taýar, taýar, aýdyber. Güljahan Bekmyradowadan gelen ilkinji sorag, Çingiz hanyň hakyky ady? Neme?
Timurjin.
Dogrulap aýt. Täzeden. Timur Cin. Timur aslynda Timuçin. Ýöne jogabyň dogry Timurçin. Hawa, Timuçin. Hawa, hawa.
Timurçin. Hawa, malades. Bir soraga bildiň, 20 manadyň garantiýa. Ikinji soraga geçýäsmi? Geç geç. Kerwen Gurbangeldiýewden şeýle sorag gelipdir, dünýäniň iň uzyn adamy diýýär.
Iň uzyn adamy. Hawa. Be. Amerikaly öler ýigrimi üç ýaşynda ölen bol ady ýadyma düşenokda.
Bilmeýän ýeriňden geldi gerek. Aw bilmeýän ýerimden geldi özä ginnesiň rekordyny görüpdim özä gyzykdanyp gara şony. Aw sen birazjyk kömek edeýin Türkiýeden.
Türkiýeden? Hawa. Eee onda bilem on.
Bileňokmy? Ony bilmedim.
Eee edil häzirki wagtda ýaşaýan dünýäniň iň uzyn adamy ýok Sultan Kösen.
Soltan Kösen. Hawa, Soltan Kösen häzirki wagtda ýaşaýan dünýäniň iň uzyn adamy. Bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýylda Türkiýede dogulýar. Boýy hem iki metr elli bir santimetr.
Dogry, dogry. Onda üçünji soraga geçelimi?
Geç geç üçünji soragyňa.
Üçünji sorag, şeýle sorag bar. Tak, Allamyrat Arslanow sorapdyr. Amyderýanyň näçe kilometri Türkmenistanyň deňinden geçýär diýär. Amyderýa. Amyderýanyň näçe kilometri Türkmenistanyň deňinden geçýär? Şu wara Bäş ýüz näçe kilometr öýdýän wara toşna bilemogozä ony. Geografiýa kitapda bardy. Kilometr biraz kynrak bolup biler. Gel şu ýerini jogabyny men bereýin. Şu soragy saňa üýtgedip täzeden soraýyn.
Amyderýanyň Türkmenistandan müň kilometri geçýär, Türkmenistanyň deňinden. Saňa soragym şeýle, Amyderýanyň gözbaşy niresi, guýýan ýeri niresi? Ikisinem doly aýtmaly.
Gözbaşy Türkmenistana girýän ýerimi? Ýok, suwuny alýan ýeri.

Hinduş diýlen ýerden.
Hinduş zady. Hinduş. Aýdýan ýok. Guýýan ýeri. Ona bilýänsiň. Guýýan ýeri näme diýýän? Aral kölümi? Aral köli, hawa. Aral köli, hawa.
Indi,
brat, seret. Soraglarymyzyň paçti ikisini doly bildiň diýen ýaly, ýöne sen ilkinji gatnaşyjy bolanyň üçin men saňa baýrak hökmünde ýüz manat şu telefon belgiňe oklaýan.
Hmm, bolýa, bolýa. Brat janyň sag bolsun, işiňde, durmuşyňda üstünlik. E, gysgaça-da özüň barada tanyşdyr. Näme iş edýäň, näme bilen meşgullanýaň?
Men wara, dogrymy aýdaýyn, neme, sen şu wagt Şatyk diýýäň-dä, meň asly adym Meretdurdy, meň inimiň nomry, inimiň telefony bolansoň, öň adym Şatyk diýip ýazylgy duransoň, şondan girip ýörün, men edil akawundymyň ýerini çalyşmanam bilemok, dogrymy aýtsam wara. Hä, dogry, Meretdurdy. Näçinji ýyl özüňiz? Nesihinji ýyl? Meret Durdy aga salowmaleýkim. Waleýkim essalam oňatmy aý ýutubda seň nemeleň görüp gyzyklanyp mydama görýänimdä onsoň aý düýn görüp otyrkam şu nemeleň gabat geldide ýazdym şuny ýala. Ýo gül ýaly isňe janyňyz sag bolsun nesip bolsa şu programany täze goýdum hökman gatnaşyp duruň hemem bir zatlar öwreneris soraglara jogap öwreneris hemem täze adamlar bilen tanyşarys.
Senem janyň sag bolsun işiňde üstünlik gowy işler alyp barýaň gowy nemeler wideolar goýýaň. Sag boluň agamjan. Bu ýerlere gezilen biz köp köp zatlar bilen tanyşdyrýaň men gowy görýän şunýar zatlary köp o her ýerde her hil zatlary görmäni tanyşmany şonýar zatlar täzelikler. Sag boluň agam janyň sag bolsun minnetdar Alladan gaýtsyn onda agam hawa.
Sen barada bir zat gyzyklandym daýy, özüň Amerikada okaýaňmy? Hawa, student, okuw, ta okuwçy. Ähä, tüweleme, gaty oňat. Sag boluň agam.
Habarlaşyp durarys nesip bolsa, şu nomer meň nomerim, belläp goýuň, habarlaşyp durarys, gatnaşykda bolarys. Bolýa, bolýa, nesip bolsa, işiňde üstünlik. Sag boluň, şu nomeriňizem özüňiziňkidir, dogrymy, birki günüň içinde nesip bolsa, sowgadyňyzy gowşurarlar.
Bolýa bolýa. Sag boluň agam janyňyz sag bolsun. Salam ediň ählisine Gelnejan daga ählisine sag boluň. Bolýa sag boluň sizem. Sag boluň agam.
Gepleşigimiziň ilkinji gatnaşyjysy Meret Durdy agamyz bilen hem jaňlaşdyk. Mähriban dostlar Meret Durdy agamyza ilkinji gezek gatnaşýany üçin gepleşigimiň ilkinji gatnaşyjysy bolany üçin hem men ýüz manat sowgady gowşurýan. Onda näme ikinji gatnaşyja jaň edýäs dostlar. Mähriban dostlar ikinji gatnaşyjymyz hem ýaňky boluşy ýaly kommentariýalaryň arasyndan şeýdip saýlaýas. Şuňa seredeli. Tak, Döwlet aga bilen barjak injik garşy alarsyňda Eziz Rozyýew. Sag boluň, sagaman geliň, garaşýan. Ýok. Sylap berdi. Saňa jaň etdik, açmadyň, zyýany ýok, nesip bolsa indiki bölümlerimizde ýene-de saňa jaň ederis we indiki gezege hökman taýýar bolup durarsyň. Sag bol. Dostlar iň soňky adamyma özüm saýlap jaň etjek nomeri başga bir ýurt bolan plýus üç ile başlaýan Babajan Ataýewe jaň etmekçi. Çünki plýus dokuz ýüz togsan üçler şu wagt ýatyr. Babajan Ataýew. Göreli ýatmadyk bolmagy mümkin. Talyp. Babajan salam aleyküm. Aleyküm.
Babajan Ataýew gowmy ýagdaýlaryň? Hawa, hawa. Tanadyňmy?
Ýok.
Ahmet Meredow YouTube kanalyndan jaň etýän şu wagt. Ha, salam aýkym. Waleýkim salam.
Waleýkim salam. Gowmy army okuwlar bilen? Gowmy ähli zat? Okuwlar, öýdäkiler.
Ha, Hudaýa şükür, gowy. Ne, nirden aýlaýarka diýsem. Ýok, ýok.
Ýo ýo gülýäs gülýäs brat gepleşigi bilýänsiň şu wagt ýutub kanalyma täze gepleşik goýdum Ahmet jaň etýär diýip ondan soňrada şu wagt ilkinji gepleşigimiň ilkinji bölüminiň ikinji gatnaşyjysy hem şu wagt brat sen şertini bilýänsiň üç sany sorag soraýan. Bolýar şu wagt gürleşgimiz gepleşige goýýaňmy onnoň sesini. Hawa şu wagt uje zapysda kameraň garşysynda otyrsyň. Salam aýtjak. Seni görýänlere salam aýtjakmy seni diňleýänlere? Owa salam hemmäňize. Nirde okaýaň brat haýsy ýurtdan? Belarusýa Minsk. Belarusýa Minskden. Dostlar Belarusýadan Minskde okaýan talyplaryň adyndan ähli daşary ýurtda okaýan talyplara hem salam. Dostlar sagaman jokaň. Babajan taýarmy onda ilkinji soraga?
Hawa we taýýar aýdy.
Şeýle sorag bar, Mekan Akmuhammedowdan gelen sorag, tutuş materigi eýeleýän döwlet, eýeleýän ýurt. Sorag düşnüklimi? Awstraliýa.
Hawa. Ilkinji soragymyzy bildiň. Ondan aýry ikinjisine geçýäs. Awstraliýa dostlar özi bir ýurt hem-de ýekeje materik. Onda zada geçýäs. Azat Ýazy diýip bir dostumyzyň soran soragy, Mona Lisa portredini bilýänsiň? Hawa. Onuň şony çeken adamam bilýänsiň? Hawa. Onuň şo portrediň ikinji ady bar. Mona Lisa dälde başga bir ady bar. Şol ady bilýäňmi? Be, şony men öňrälik gördüm-dä kän wideolarynda şo ýadyma düşen Mona Lisa. Bileňokmy? Aý ony bilemok ýadyma düşenok. Zyýany ýok, zyýany ýok. Sen maňa ilkinji gep ilkinji gatnaşyjy bolýanlygyň üçin sen maňa prosta şony çeken adamyň adyny aýdaý.
Leonard, Liano, Leonardo da Winçi, kamo. Täzeden aýt. Bolmaz. Täzeden. Leonardo da Winçi. Wo, Leonardo da Winçi. Mona Lisa portretini çeken adam. Soragyň jogabyny men zat etýän, ylalaşýan, kabul edýän. Onda üçünji soraga geçýäsmi? Dünýädäki iň uly köl.
Baýkal. Dünýädäki iň uly köl. Jogabyň.
Baýkal köl. Baýkal köli diýýäň. Iň soňky kararyňmy? Iň soňky jogabyňmy? Ýa pikirlenjekmi?
Aý, şony beräýiň. Bolýa. Başga-da jogabym.
Bolýa. Bilemok.
Dostum sen şu wagt dünýädäki iň uly köl Baýkal köli diýdiň. Aslynda iň uly köl Hazar köli. Ýöne iň uly köl bolandygy üçin oňa deňiz ady berilýär. Ýagny ýurdumyzdaky Hazar köli, Hazar deňzi dünýäniň iň uly köli. Baýkal köli iň suwjy süýji suwly köl. Zyýan ýok bratjan iki sorag bildiň sowgat hökmünde men saňa ýüz manady zat edäý. Instagramdan habarlaşaly türkmen nomerlerden birini ber men saňa sowgat hökmünde birki günüň içinde ýüz manat sowgadyňy gowşurtýan.
Bar ýagşy nomer takat etsem ähsiz mende bar pamoýym Ahmet Meredow. Hawa zady daýyş şeý diýip habarlaşarys. Brat aýtjak diýjek zadyň barmy dostlara.
Hemmesinde üstünlik okuwynda işinde hem jana saglyk bolsun. Minnetdar babajan janyň sag bolsun seniňem minnetdar brat. Sag bol brat. Onda sag aman oka salam aýt ählisine. Daway brat saglygyňyz daway. Ve şeýlelik bilen dostlar, e, ilkinji bölümimiz hem şu ýerde tamamlaýan. Nesip bolsa her hepdäniň 3-nji güni e, siziň üçin täze bölümi ýetirip duraryn. Gepleşige gatnaşmak isleýänler hem kommentariýada telefon belgisini ýazýarlar hem-de e, iň gyzykly soraglaryny Kommentariýa ýazmaly çünki jaň etýän adamlaryma gepleşige gatnaşyjylara soraglary kommentariýalaryň arasyndan saýlap soraýan. Onda näme dostlar indiki bölümlerde görüşýänçäk hoş sag boluň.